Ghanafoɔ, ɛnna mehu sɛ video bi, interview bi, Kwaku Manu ne Das God videos bi retrend wɔ TikTok. Das God nnɛ mebɛkyerɛ wo aseɛ wate. Ɛkwan yɛ fa so ama wo gyidi ɛ. Photo ranking a wɔyɛ musician wɔyɛ musician wɔ Nigeria a wɔba Ghana ne Ghana nnwomtofoɔ stars no yɛ dɛ ɛbɔ nnwom because of yɛn ayɔnkofoɔ a ɛda Nigeria ne Ghanafoɔ ntam. Ɛna foto saa da woda so kɔ na obiara anim ɛna foto ranking show no ase ɛna wo no na ɛyɛ vote aba a yɛto na woserɛ aloma adwoa sɛ saa maloma adwoa no agye de na ghana ho wiase nyɛ ne maloma adwoa ɛna woserɛ aloma adwoa sɛ wɔma ne fans no yɛyɛ nhu ne yɛn vote bi ma wo ɛdeɛ na yɛn kɔ na vote ma ma wotumi dii first deɛ wiase nyinaa bɛtee wɔn ka ghana ebi mu hu wo hwɛ aloma adwoa

Wɔse nyaa yi wɔno ne maa ɛɛ alo maa doa ɛmo baa Accra ebetwaa ɛnwo videos. Efiri hɔ nom no ɔmo nkyate biom, ɔmo wɔsapo biom, efiri hɔ ɔmo nfrɛ ɔmo biom, nti ɔmo nka ɔmo nkasa biom, ɔmo nkasaɛ biom. Hwɛ! Na wo alo maa dwopa obi ne no akasa a wo nɛ nɛ wo dance kɔ ɛɛ Owurade Nyankopɔn. Hɛ! Na wo a superstar ɔpanyini kɛse alo maa doa. Alomaayewa agya, ɛno no wobɛka sɛ na wo wo na wo wo ti pɛ ne alomaayewa na w'alomaayewa wo wo wo kra Awurade wowɔ sɛ nka wohu sɛ wohu sɛ alomaayewa ba na nka worekɔtɔ no wobu kotodwe koraa senior bɛ sɛ me ne wotwa picture hɛ na woakɔnya adagyeɛ kɔ kuma no interview eh, eh, show so akɔtena ɛgu eh, alomaayewa no ma sɛ ɛna mefrɛ no na w'alomaayewa Kojo Nkansah Lewi mu ne eh, Kwam Leji mu bobɔɔ nnwom a eh, nnwom no video nyɛ na Aloma Ave na etwitwae. Interviews Adonko Adonko TV ne Nje 96.1 FM. Wɔn fra Aloma Adwoa interview. Yɛ poster kɛseɛ ɛyɛ interview Aloma Adwoa. Wɔnua FM akra nyinaa fra Aloma Adwoa yɛ interview. Wɔn mi dina Aloma Adwoa agye wɔ Ghana ne wiase afena nyina. Kɔkɔɔ de vu akɔhwɛ. Hɛ kɔ Nigeria akɔhwɛ. Na wɔnom adwoa didi wo das gɔdɔn ne ne mu sɛ me me wo fela nom adwuma ne baa kra sɛ yɛ me twa nwom vi ɔmo twa nwom viri firi ɔmo ne ne nkasa bi masa ka wano fo ne fatum la alum alo dancers alo alo alo ma adwoa fans alo dancers fans yɛ yɛ sure si wusu a ɔrɛ bɛ na wo dance god wo yɛ ka obi onim sa top 5 dancers in Ghana wo dance god wo ka ho wo ka ho ha wo di pɛ ne alum adwoa Masa ka wano fu ne tu ne bɛbɛ bi tena ne gya no worɔ fana a woyɛ a wodi yɛ no sɛ woanya worɔ fana a na wote pɛ ne yalo ma adwoa wokɔnya bɛ kɔkuma no show so atene keka nsi mu ne kwasi asɛm saa wokɔka yɛ sɛ na apasoɔ de wɔpɛ atamdidie dodo meka fat I am telling you the fact I am telling you the truth meka ne kwan de akyɛ dance god ɛso ɔma ne nina hɔ nom Asɛm no a ɔkae no, ɔma m'anim yɛ a, ɔma mihu sɛ wobɛfrɛ Aloma Adwo apane akyɛ wo. Ɔpanyin kɛse Aloma Adwo apane akyɛ wo. Ɛsɛ Senior me poatwo manka no yie. Na ɛnam wo so na yɛn nyinaa ayɛ dɛ, yɛne baabi asi ayɛ so obiara ahu yɛn. Nyɛ saa o. Wo me mmɔ ani nka ho akra wo no. Nonsense.